Мин күптән түгел ике төрки илдә, Үзбәкстанда һәм Азәрбайҗанда эш сәфәрендә булып кайттым. Башта Үзбәкстанда, анда Үзбәкстан язучылар берлегенең чакыруы буенча Мемтаз шигърият дигән төрки халыкларның халыкара фестивалендә катнаштым. Мемтаз дигән сүз инде ул чын, асыл дигән мәгънәдә. Монда шактый төрки илләрдән һәм республикалардан, э, Россия Федерациясеннән, Татарстан һәм Башкортстаннан, Башкортстанның Язучылар берлеге рәисе Айгиз Баймөхәммәтов та бар иде.

Анда, әлбәттә, иң башта бөек шагыйрьләрнең һәйкәленә чәчәкләр куялар. Без инде ә, Нәваи э, һәйкәленә чәчәкләр куйдык һәм ул Нәваиның исеме э, астындарак үтте бу. Чөнки фестиваль үзе Нәваи дигән шәһәрдә узды. Аннан ерак түгел Нурата дигән калада да булдык без. Монда шушы зур чарада әзербайҗаннар, кыргызлар, казахлар, тагын башка төрки халык вәкилләре бар иде. Һәм Әзербайҗаннан Әзербайҗан язучылар берлегенең рәисе Анар, ул инде Анар Рзаев, Рәсүл Рза дигән бөек әзербайҗан шагыйре, мәсәлән, аның әтисе, ул үзе дә бик олпат, өлкән Язучы, аның 85, аңа 85 яшь тулган көннәр һәм аны бик зурлап тәкъдир иттеләр, аны котладылар, Үзбәкстан хөкүмәте исеменнән, Үзбәкстанның президенты Шәүкәт Мирзиёв исеменнән дә. Һәм, әлбәттә, менә шушы фестивальдә, минемчә, төп игътибар шушы Анарны тәкъдир итү булдык сыман. Ләкин э, бездә, мәсәлән, Айгиз белән икәү э, шушы фестивальдә чыгышлар ясадык, татар әдәбияты турында, башкорт әдәбияты турында сөйләдек. Һәм ул э, шактый кызыксыну уятты. Чөнки соңгы менә бер 30 елда безнең мәсәлән татар әдәбиятының үзбәк әдәбияты белән багланышлары шактый Кимегән иде. Мин үземнең беренче тапкыр Үзбәкстанда булу түгел, мин анда студент чагында да булдым. Аннары 33 ел элек 1990 елда Шулай ук Үзбәкстан язучылар берлегенең чакыруы буенча мин Ташкентта, Ташкентның читендә анда Дүрмән дигән язучыларның иҗат йорты бар. Шунда бер ай булып, Нәваиның ун газәлен хәзерге татар теленә аударган идем. Анда шулай ук бик күп төрки халыкларның шагыйрьләре катнашты. Барлык төрки халыкларның дисәң дә була. Шул гагаузлар дип әйтик, чуашлар, якутлар. Һәм ул китап булып нәшердә ителгән иде Нәваиның юбилеена 91 нче елда. Совет вакыты бит инде ул вакытта. Мәскәүдән дә Александр Еременко дигән шагыйрь килгән иде, хәтеремдә, украиннардан һәм белоруслардан һәм инде барлык СССРда яшәгән төрки халыкларның шагыйрьләре. Ул вакытта әле Төркиядән вәкилләр юк иде. Ә бу быелгы әле күптән түгел булган фестивальдә Төркиядән дә кунаклар бар иде. Минемчә, бу мондый э, очрашуларның файдасы зур. Без бит инде менә татар хикәяләре антологиясен нәшер иттек Мәскәүдә рус телендә, Төркиядә, Анкарада э, төрек телендә һәм Әзербайҗанда э, Әзербайҗан телендә. Мин инде сөйләшеп кайттым казахлар белән, кыргызлар, үзбәкләр белән. Бу татар хикәяләр антологиясен аларның телендә дә чыгару э, мәсьәләсендә уртак фикергә килдек сыман, киләчәк күрсәтер. Һәм әлбәттә, без дә аларның э, шул хикәяләр антологиясен антологиядә инде ул әлбәттә теге озын э, әсәрләр Керми антологияләргә. Анда инде 15 битлек хикәяләр, ләкин ул барыбер әдәбиятның нинди әдәбият икәнен, кайсы юлдан барганын күрсәтеп тора, минемчә. Шуңа күрә аннан соң менә Үзбәкстанда барып төшүгә үк Ташкент һава юлында аэропортында мине каршы алды. Андагы Шәрык йолдызы дигән Звезда Востока рус телендә дә чыга ул журналның баш мөхәррире Сираҗетдин Рауф. Аннары озатып йөрүчеләр арасында бар иде Яшьлек журналының баш мөхәррире Нурулла Чура. Менә алар белән без әңгәмәләшкәндә, әлбәттә, менә аларның басмаларында татар язучыларының әсәрләрен һәм инде кунак ашы кара каршы дигәндәй, үзбәк язучыларының, хәзерге үзбәк язучыларының бигрәк тә Әсәрләрен татар телендә, татар журналларында чыгару турында да сөйләштек. Бу элемтәләр совет вакытында шактый э, тыгыз иде, ныгы иде. Мин әле хәтерлим, менә Үзбәкстан э, язучылар берлеге рәисе Абдулла Ариповның Казанга килгәнен, Ул инде 2016 елында вафат булган, аның музей йортын да күрдек без. Һәм менә бу Нәваиның газәлләрен тәрҗемә иткәндә безнең инде куратор дип әйтергә мөмкин, шушы проектның җитәкчесе Мөхәммәт Али дигән шагыйрь иде. Ул хәзер Үзбәкстанның халык язучысы, аның Аксак Тимер турында, алар инде Әмир Тимер ди, трилогиясе дөнья күргән. Ул Әмир Тимер фондының җитәкчесе икән хәзер. Аның белән очрашу да бик күңелле булды. Һәм Казахстаннан казах шагыйре Нәсипбәк Аит улы шулай ук катнашкан булган менә шушы 33 ел элекке тәрҗемәчендә казах теленә, инде ул хәзерге казах теленә аударган мине, тәрҗемә иткән, аударган да мин казахчарак әйтәм, Нәваиның газәлләрен. Аның белән очрашу шулай ук Бик күңелле булды. Яше искә чыкты. Хәтта мин әле бер кич шул Дүрмәндә, үзбәк язучыларының ул әле дә иҗат йорты икән, яшьлегем эзләре буйлап та йөрдем. Шулай ук яшьлек хатирәләре уянды. Казакъ язучысы менә бу Нәсыйпбәк Аетулы дигәннән, аның белән сөйләшеп киткәч, күптән түгел генә бит Роза Туфыйтулованың романы Төрек телендә дә чыкты, рус телендә дә Казанда һәм Парижда француз телендә чыкты менә күптән түгел генә әле. Аны э, анда бит Гөлсем Камалова турында ул роман Чиста Иша аның кызы бик э, аның гомер юлы бик гыйбрәтле, кызыклы, фаҗигале дә. Ул аңа багышланган Мәгҗән Җамавгаев дигән бер иң бөек шагыйрьдер мәгән 20 нче гасырдагы Ул инде репрессияләнгән заманында, яшь чагында Уфада Галия мәдрәсәсендә укыган, Галимҗан Ибраһимовның шәкерте булган һәм аның иң беренче китабы да Казанда нәшер ителә. Галимҗан Ибраһимов үзенең шәкертенең китабын Казанда бастырып чыгара. Менә ул Гөлсем Камалова революциянән соң татарны бит инде менә бу революциянең давыллары сибеп ташлый да ул Кызылъяр шәһәренә, ягъни Петропавловскига Барып эләгә үзенең гаиләсе белән һәм училище, укытучылар әзерли торган училище, уку йортында укытучы булып эшли, аның директоры булган Мәгзән Җомабай. Һәм ул гашыйк була аңа. Гашыйк була, әлбәттә, теге платоник, Күңел йөрәк белән, чөнки ул вакытта инде Гөлсем Камалова э, тормышта, ул Галимҗан Акчурин дигән Акчуралар нәселеннән э, булган бер күренекле татар кешесендә шулай ук кияүдә була. Һәм Мәгзән Җомабай үзенең мәхәббәтен шигырьләрендә белдерә. Аның менә Гөлсем туташ, Гөлсем ханым дигән э, дип эндәшкән шигырьләре гаҗәеп лирик поэзиянең Иң югары бер үрнәге булып тора, минемчә. Шуңа күрә мин Нәсип бәк әйттем, моны казак теленә тәрҗемә итәргә кирәк, чөнки ничек менә Мәгъзән Җомабай белән ниндер бәйләнештә булган шәхес безнең атаклы хатын-кызның тормышына багышланган роман казак телендә булмаска тиеш. Рус телендә, төрек телендә, француз телендә. Һәм ул риза булды. Менә шундый нәтиҗәле сөйләшүләр булды бу э, фестивальдә. Фестиваль бит әле ул чәчәкләр, һәйкәлгә чәчәкләр куюда э, кулны болгап шигырь сөйләү генә түгел, анда аның күп э, ние нәтиҗәсе менә шушы үзара сөйләшүләрдә, түгәрәк өстәл янындагы әңгәмәләрдә башкарыла. Монда үзбәк язучылар белән генә түгел, ә бүтән төрки халыклар, шул ук менә кыргызлар, казахлар белән элемтәләрне ныгыту эше дә, минемчә, башкарылды. Шулай ук мин менә Казахстан язучылар берлегенең рәисе Олугбәк Эздәүләт белән дә антологияләр алмашу турында без килештек. Алла бирса, ул да гамәлгә ашар дип уйлыйм. Аннан соң мин Казанга кайтып бер көн Бер-ике көн торуга Әзербайҗанга киттем. Анда мине э, чакырдылар, чакырды Бөтендөнья яшь төрки язучыларның берлеге, Интигам яшәр аның рәисе, яшь яшь шагыйрь әле. Әләкинаның э, менә алар әйтелгән түр агасы, шәрәфле түр агасы, ягъни шәрәфле җитәкчесе безнең э, татар язучыларына таныш, хәзерге татар язучыларына таныш, күбебезнең дусты Әкбар Кышалы. Һәм аңа 50 яшь тула иде бишенче апрельдә. Минем анда баруым, теп баруым, әлбәттә, аны котлау юбилее белән, аны мәртәбәләү, Татарстан Дәүләт Советының Фәрит э, Мөхәммәтшин имзалаган рәхмәт хатын алып бардым, татар чапаны алып бардым, татар түбәтәе. Бу шулай ук минемчә теге менә шундый зур юбилей кичәсендә зурлау, олылау бик нык тәэсир итте. Әзербайҗаннарның үзләренә дә һәм килгән кунакларга да, ә килгән кунаклар бик күп иде. Әзербайҗан кардәшләр һәрвакыт мөстәкыйльлекнең, азатлык өчен көрәшнең иң алгы сафларында барганнар. Хәзер искә төшә, хәтергә төшә Мәхмүт Расулзадәләр, Тупчыбашылар һәм башка бик юша кешеләр. Әлбәттә, безнең бүтән төрекләрдән дә, безнең татарлардан Мирсәет Солтангалиев, казахлардан Мустафа Чокаев, Саид Кемет, Кырым төрекләренә Кырым татарларыннан шулай ук Чабанзадәләр һәм башка шәхесләр искәчә. Чувашиядән Марина Корягина, Якутия Сахадан Гаврил Андросов, Хабрыгов дибез инде без аны үзләренчә. Алар бар иде Ирак, Төркмәнстаннан, Төркмәнстанның үзеннән, Кыргызстаннан, шулай ук Казахстаннан, Казахстаннан, хәтта Казахстан президенты Касым-Жомарт Тукаевның киңәшчесе, шулай ук шагыйрь Малик Атарбаев килгән иде. Һәм бу бик зур бер бәйрәмгә әверелде Әзербайҗан күләмендә. Чөнки аны дәүләт күләмендә оештырдылар аның менә бу юбилей мәрәкәсен. Анда һәрвакыт безнең белән менә Азербайҗан Милли Мәҗлесенең, ягъни парламентының мәдәният комитеты рәисе Ганира Пашаева безнең белән йөрде, һәр чарада катнашты. Без шул Милли Мәҗлестә дә очрашуда булдык, ягъни парламентта. Шуңа күрә бик нык игътибар үзәгендә идек. Тагын бер зур чара, минемчә, бит аңарчы мин килгәнче генә әле бер бер атнада үтмәгән булгандыр, безнең Әзербайҗан телендә хәзерге заман татар хикәяләренең антологиясе басылып чыкты. Һәм минем хикәяләр җыентыгы Ак япанчалы карт. Шушы ике китапны Татарстанның Азәрбайҗандагы вәкиллегендә тәкъдир итү булды. Анда безнең вәкаләтле вәкилебез Мурат Гаделшин катнашты һәм чыгыш ясады. Бу китапларны чыгаруда өлешләре булган шәхесләргә рәхмәт хатлары тапшырды, чәчәкләр тапшырды хатын-кызларга. Мин дә Казаннан рәхмәт хатлары алып килгән идем. Шулай ук Татарстан Дәүләт Советының рәхмәт хатын Ганира Пашаевага тапшырдым, чөнки ул менә шушы безнең татар-азербайҗан багланышларында зур роль уйный һәм һәрвакыт безнең әдәбиятка хәер какчы һәм ул безнең әдәбиятны белә дә. Мәсәлән, аның тарихка язылган Азербайҗан хатыннары дигән китабы чыккан инде, менә шушы көннәрдә шулай ук. Анда, мәсәлән, безнең Хәнифә Маликова дигән татар кызы булган инде ул 19 гасырда зур бер мәктәптә татар мәктәбе дип аталган башта аннан соң Азербайҗан мәктәбе дип аталган анда ул мөдир була һәм бик күп аның шәкертләре арасында Азербайҗанның бик күп атаклы кешеләре чыккан һәм алар аны онытмыйлар аның турында да менә бу китапта бик Тәфсилле мәкалә бар иде. Аннан соң Әнә шушы Гөлсем Камалова турында сөйләдем бит. Аның белән бергә укыган Петербургта Бестужев, югары Бестужев курсларында Мәрьям Якупова, шулай ук э, нидән була, Бакудан. Һәм ул да э, Азербайҗан балаларына белем бирү, мәгариф тарату өлкәсендә бик олы эшләр бик зур эшләр башкарган һәм, әлбәттә, аны да алар истә тота. Аннан соң Терегуловаларны истә алыйк. Мәсәлән, Мөслим Магомаевның әбисе шул Терегуловлар Терегуловлар гаиләсеннән. Бөек аларның композиторы Гзаир Гаҗибәковның да хатыны менә шушы Терегуловлар гаиләсеннән алар бер туган кыз туганнар булганнар инде. Алар аларның барысын да беләләр һәм шулай ук совет вакытында безнең элемтәләр шактый нык булган. Мәсәлән, Самый Долгунның Созяли турында әсәрен беләбез. Тәрҗемә итүләрдә Тукайны инде белмәгән төрки юк. Ләкин менә шул 2090 нчы еллардан соң 2000 нчы еллар 10 нчы елларына кадәр безнең элемтә шулай гизеп торган иде. Менә Вәкбар Кышалы, Илгар Түрк углы һәм башка шундый Әзербайҗанның башка әдәбиятчылары, язучылары һәм безнең тарафтан да тырышлык белән ул элемтәләр кабат яңартылды.

Шуңа күрә бу очрашулар бик минемчә нәтиҗәле булды. Без яңадан менә шушы бер-беребезне тәрҗемә итү турында сөйләштек. Китаплар чыгарына түгел, менә газета журналларда бигрәк тә үзебезнең казаныш булган әдәби әсәрләрне халыкка тәкъдим итү мәсьәләсендә бу минемчә бик кирәк. Халыклар дуслыгы, әдәбиятлар дуслыгы дип әйтәләр иде совет вакытында. Бу әле бу Минемчә, бу һәрвакыт актуаль. Чөнки әдәбиятларның бер-берсе белән якын бәйләнеше, якын менә багланышы ул халыклар белән дуслыкны тәэмин итүдә дә зур роль башкара. Аның ярдәме зур, чөнки әдәбият аша, әдәби әсәрләр аша халыкның яшәү рәвешен, холык-фигылен белеп була. Ә бер-береңне яхшы белсәң, әлбәттә, Яшәү дә күңелле һәм тату яшәргә бу бер зәмин, ягъни нигез.